Ырӑлтын пултӑр, Борис Борисович. Сирӗн пата манӑн ҫакнашкал ыйтусем пулаҫҫӗ. Борис Борисович Чинтыков хӑш районтан пӗрремӗш ыйтӑва, иккӗмӗшӗ халь ӑҫта пурӑнать?
ыйтӑвӗ пӗрремӗшӗ Етӗрне районӗнчи Палтай ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Ну, ҫав вӑхӑтрах ӗнтӗ ман иккӗмӗш тӑван ял пур. Вӑл Етӗрне районӗнчи ҫав Палтайран пӗр виҫ-тӑватӑ ҫухрӑмра вырнаҫнӑ Кӗҫӗн Шемертен ялӗ. Мӗн, ну, куна ӗнтӗ ӑнлантарас пулать, мӗншӗн тесен ман аттепе анне ӗнтӗ эп ҫамрӑк ача чухнех ӗнтӗ уйрӑлса кайнӑ. Ҫавӑнпа та ытларах Палтайра пурӑннӑ, анчах та Кӗҫӗн Шемертенте те ну, тӑтӑшах пулнӑ ӗнтӗ анне панча. Ҫавӑн пек икӗ ялта ӳснӗ тесен те ну, ытларах Палтайра ӳснӗ паллах. Хальхи вӑхӑтра ӗнтӗ эпӗ ну, Мускавра пурӑнаттӑмччӗ ӗнтӗ ҫав Нарспи мюзикла кӑларма килсессӗн темскерке аса килмерӗ те вот ҫавӑн пек Шупашкар район хаҫатӗнче ӗҫлесе пӑхрӑм пӗртак пӗр хушӑ. Ӑна ҫавӑн пек тӑван ен хаҫатра ӗҫлерӗм ҫулталӑк ҫывӑр ытларах. Хальхи вӑхӑтра ӗнтӗ эпир ытларах ӗнтӗ Арӑмӑн ялӗнче Шупашкар ҫывӑхӗнчи пӗр пӗчӗкҫӗ ялта вӑл ӗнтӗ Альгешпе Альгеш поселокӗ пур ӗнтӗ ҫав вырӑнпа мӗнле калас ну, аэропорт ҫывӑхӗнчи пӗр ялта ӗнтӗ пурӑнатпӑр. Ытларах ӗнтӗ, хальхи вӑхӑтра ытларах ҫырса, ну, професси пуҫлать. Питӗ аван.
Малашнехи ӗҫчӗхе ӑнӑҫусем ӗнтӗ ку пьесӑна ҫырса пӗтерсе театр сцени ҫинче те ӑна курас кулмала пултӑр чиперен. Тепӗр виҫҫӗмӗш ыйту вӑл ытларах ачасене интереслентерет. Ачалӑх ҫинчен кӑштах каларӗ ӗнтӗ. Ачалӑхра чи асра юлнӑ самантсем. Ну, тӳрех калаймастӑп та пуль ӗнтӗ. Ачалӑх вӑл вӑрӑмҫӑ та. Вӑрӑм, тӗрӗс.
Асра юлать нумаях мар, паллах, анчах та ну нумая вӑл асилме пулать. Ӑнӑҫта асилме тытӑнсан вӑл унта виҫӗ сехет мар, виҫӗ кун та алса илсе пӗтереймӗн. Ну, пӑтӑрмахлӑ.
Пӑтӑрмахлӑ мӗнсем ӗнтӗ. Пӑтӑрмахлӑ, пӑтӑрмахлӑ. Мӗн аса илмелле пур-ши ӗнтӗ? Хӑш ачара чухнехи хӑш пӑтӑрмахсем, хӑш чуна ыратакан самантсем е ҫав тери савӑнӑҫлӑ вӑхӑтсем, сиен хайлавсене хӑшӗсем кӗрсе юлнӑ. Тӗслӗхрен, атьсем питӗ юратаҫҫӗ аҫу калава. Ну, аҫу калав, паллах, ӗнтӗ пурнӑҫран илнӗ. Хам пурнӑҫран та ӗнтӗ ман атте, мӗнле калас, папу теҫ-ха ӗнтӗ пирӗннӗнче. Атте теме мана вӑл темле мӗнех мар, папу ӗнтӗ тейӗпӗр. Юлашки вӑхӑтра чӑнах та ӗҫкелетчӗ пӑртак ӗнтӗ. Ҫӗнни пулман мар, ну ялта нумай ӗҫкеле пуҫлар. Ҫав вӑхӑт шӑпах ман ачаллӑ ӳснӗ вӑхӑт. Ҫав ҫитмӗлмӗш ҫулсем пулчӗҫ-и выпускнӑмӑр ялсенче, пирӗн чӑваш ҫӗршывӗсенче питӗ нумай ӗҫме пуҫларӗҫ ӗнтӗ. Ӗҫкелени те, ӗҫмени те пулать, анчах та мана пӗрехмай калатчӗ, ачам эс ан ӗҫтеччӗ ӗнтӗ. Тен, ҫавӑнпах паянхи кун та питӗ ҫав ӗҫме вӗренеймерӗм тесен те йӑнӑш мар тенӗ пек. Питӗ ҫитмест пулмалла мана ҫав япала тесе шутлатӑп эп. Писательсене питӗ кирлӗ пек туйӑнать мана вӑл. Ҫук. Мана питӗ ҫитмест пек туйӑнать. Ман шухӑшпа питӗ ҫекӗп. Шухӑшсекен вӑл ачалӑхран пурнӑҫӑм. Шухӑш паянхи куна мӗн. Вот ҫав ачу калавра пур ӗнтӗ. Паллах, унта вӑл чӑнласа чӑн теме, хутехшлӗ илемлӗ литература произведени, пирки каласан, хамӑр пурнӑҫран илнӗ теме ҫук ӗнтӗ вӑл, мӗнле калас. Так что имсене хамӑрӑн шам та илнӗ, так хамӑн юлташ ачасен те илнӗ пуль ӗнтӗ унта. Толик текен ниман юлташ пурччен та Толя вӑл герой ӗнтӗ ячӗ тенӗ пек. Чылайшӑн ашшӗ-амӑшӗ ҫкелеме пуҫларӗ ҫав ыталла мӗнле калас ӗнтӗ вӑл. Ну, вӑл ӗнтӗ пӗтӗм ялсен пирӗн трагедийӗ темелле, трагедиех мар пуль ӗнтӗ, драми те пӗр ӗнтӗ, ҫавӑнтан пуҫланчӗ те пуль ӗнтӗ.
Ку калава ӗнтӗ пирӗн пиллӗкмӗш класс ачисем анчах мар, ытти класс ачисем те юратса вулаҫҫӗ. Вӑл калав тӑрӑх инсценировкӑсем ҫырса халӑх умне те кӑлараканнисем пур пирӗн. Ҫавӑн пекех вот савӑнӑҫлӑ вӑхӑт ӗнтӗ хӑш мӗнле савӑнӑҫ сирӗн вот тӗслӗхрен эпӗ сирӗн сирӗн апла пулсан пултарулӑха улттӑмӗш класс кӗнекине кӗртетӗп Аҫу калава. Анчах та ман улттӑмшкас кӗнекинче ҫыравҫӑн биографине, датӑсенчен тӑракан биографине, фактсене ҫырса парас килмест. Улттӑмшкас ачасемсем вун икӗ, вун виҫӗ ҫулта. Ҫав вун икӗ ҫулхи, вун виҫӗ ҫулхи ачапа эсир ҫав вӑхӑта каялла таврӑнса мӗнле калаҫнӑ пулӑттӑрччӗ-ши? Мана йывӑр пуль ачасемпе калаҫма. ачапча произведенисене ҫырман та листовать. А сюда вӑл ачапча произведени мар. Вӑл пысӑкисем валли мар.
Пысӑкисем валли мар. Ну, ачасем йышӑнаҫҫӗ. Пӗр калав пур ӗнтӗ, хутор конфет текен калав пур, тепри. Анчах та вӑл та ытларах пысӑккисем валли пуль типӗ, пӗчӗккисем валли мар пуль ӗнтӗ. Ача унта тӗп герой, герой ӗнтӗ, ача пирки сӑмах пырать тенӗ пек ӗнтӗ. Анчах та ачасем валли ҫыраймасть, пӗлмест. Мана питӗ йывӑр туйӑнать вӑл ачасем валли ҫырма. Вӑл евӗр, если на сӑмахран лайӑх пулать, вӑл хӑй те паян та калаҫҫӗ, пысӑк япала пирки, анчах та вӑл пӗчӗк ача пек калаҫҫӗ хӑй те ӗнтӗ. Унтан вӑл темле, ну, шалтан пулмалла ҫавӑн пек темскер ачасем валли вӗт. Ҫыраймасть пуль тӗпе атарласа, ҫавӑнпа та ача тиркепе калаҫма та мана, ну, йывӑр-ши, пӗлмест ӗнтӗ, ун пек калаймасӑр тенӗ пек. Анчах та вун икӗ ҫул темен ӗнтӗ вӑл. Ача ӗнтӗ ун чухне Пӑртак шухӑшлама тытӑнӑ ӗнтӗ вӑл вуниккӗре ача. Тӗнченеккӗш урӑхларах кура пуҫлать вӑл. Енчен те малтан пит пурнӑҫ пирки шутласах каймасть вӑл тейӗпӗр пӗр кушак ҫури пек е йытӑ ҫури пек чупкаласа ҫӳрет вӑл. Апат ҫитерсен лайӑх ӗнтӗ хырӑм пуҫсассӑн апат ҫиес килет ун. Ачашланас килет, сӗртӗнес килет ашшӗ-амӑш ҫумне пырса тейӗпӗр ӗнтӗ. Пӑртак ӗҫлесессӗн пӑрӑнса утас килет пулин те вуниккӗре ман шутпа Ҫав ачаран ӗнтӗ ӗҫтемлӗ ҫын пулма пуҫлать пуль тӗпчев пуне иккӗн, вун виҫҫӗре кам ӗнмелле пуль ӗнтӗ вӑл ӗнтӗ? Ну, паллӑ ӗнтӗ психологи вӗрентет, хӗрсем ӗнтӗ ун чух темле улшӑнусем организмра пиҫсе ҫитме тытӑнаҫҫӗ вӗсем ӗнтӗ арҫын ачасем. Кӑштаярах пуль анчах та ӗнтӗ хӗрсене асӑрхама тытӑнаҫҫӗ ӗнтӗ арҫын ачасем, хӗр ачасем кӑшт маларах та пуль вӗсем те асӑрхама тытӑнаҫҫӗ. Темле урӑхла вот ҫав ну, ҫын, чӑвашла мӗнле каламалла, личность тени вӗсенче ҫав хӗрарӑм тавранма тытӑнать ӗнтӗ. Ну, хӗрарӑм темест, хӗр пур тейӗпӗр ӗнтӗ. Арҫынлӑхӗ ҫав, темскер, пӑртак ӗнтӗ хускалма тытӑнать ҫав хатра. Ну, вӑл ҫав пек тапхӑр теймӗн ӗнтӗ, вун иккӗ, вун виҫҫӗмӗш. Ну, лайӑх тапхӑр ӗнтӗ, паллах ӗнтӗ. Анчах та кайран мӗн пулать вӑл ачаран ӗнтӗ? Вӑл, паллах ӗнтӗ, шкултан та, килтен те, саманаран та питӗ темрен тӗнчерен ӗнтӗ, питӗ нумай ҫут тӗнчере питӗ нумай килет. Пирӗн шел пулин те вот ҫак Чӑваш ялӗсенче темелле-и, пӗлмесӗр. Ти халӑхсенче ҫавах-ши ӗнтӗ, тев ача чухне пӑхан та ӑна вот Казаков та пӗрехмай калать, ҫав музыка мӗнӗпе калать ӗнтӗ вӑл, музыка енчен илсе. Вот ачасене пӑхан та тет, ҫав улттӑмӗш классем таранччен, ну питӗ пултаруллӑ ачасем тет, вот хуть те хӑшне илен те, анчах та кайран пӑхан та ҫав вӑхӑт иртсен, темшӗн тет, вот темле урӑхларах аталану каять. Унта ӗнтӗ паллах, ну та питӗ нумай ӗнтӗ пирӗн чӑваш тӗнчи, чӑваш кӑна мар ӗнтӗ, пӗтӗмпех Раҫҫейри пурнӑҫӗ тӗнче темле урӑхла вот.

Нумай, ҫем, нумай ачаллӑ ҫемьере ӳсмен эп ӗнтӗ. Мамакпа ӳснӗ. Мамак ӗнтӗ мӗнле калас, ман папун амӑшӗ ӗнтӗ пулнӑ вӑл. Мӗнле калас, унӑн пенси укҫи хӑй вӑхӑтӗнче вӑл аптрамасть пулнӑ пуль ӗнтӗ. Мӗнле калас, ҫынсем ун чухне вун икӗ тенкӗлетчӗҫ, ун вун ҫичӗ тенкӗччӗ вӑл ывӑлне вӑрҫӑра ҫухатнӑ пирки ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та вӑл укҫа унӑн тӳрех ҫитетчӗ тенӗ пек ӗнтӗ. Мана вӑл лавккара хӑй нихӑҫан та ну илсе панӑ ӗнтӗ ун чухне конфетсем ӗнтӗ леш. Подушки те тимӗрччӗ халь. Ҫук та пуль ун пеккисем пур-ши вӗсем, пӗлмесӗр. Ҫавӑн пеккисем ӗнтӗ, ну ӑна пирӗн вӑтӑрисем кӑна астӑваҫ пуль ӗнтӗ. Ун пек ҫитме мӗн пулнӑ темесӗр. Ҫитмен ҫавӑн пек ҫиес килнӗ тен нумай ачаллӑ мӗнсенче унтан пин ирӗксӗрех ӗнтӗ ашшӗ-амӑшӗн виҫеллӗ памалла пулнӑ ачасене. Вот вӗсенче ҫавӑн пек ҫиес килнӗ пуль ӗнтӗ те. Аманчах та манӑн пекки пулман. Вот тепре астӑватӑп ӗнтӗ сӑмахран. Анне ялӗнче, Маму, Маму ӗнтӗ тевне, Маму ялӗнче Унӑн пиччӗшӗн амӑшӗ ӗнтӗ манӑн инкек илсе кайрӗ те унӑн темиҫе ачаччӗ ӗнтӗ. Ачисен интернатсене мӗн ӳченӗ те ман мамам те ҫав пӗр ялтах унӑн та вӗсене пӑхса пурӑнчӗ ӗнтӗ эп те унта пултӑм пӗр вӑхӑтра. Пӗр ҫав преми килнӗ те ӗнтӗ уҫ премике астумас эп халь нумайччӗ нумай тӑваттӑ пилӗкчӗ пуль ӗнтӗ. Преми килнӗ те укҫи ҫитмен пулнӑ пуль ӗнтӗ Преми килнӗ те ӗнтӗ, ачасене пӗрер премик пачӗ те ӗнтӗ, манта та ҫиес килет, вара ман ача вӑрттӑн премик ҫитерчӗ анне. Вот калать, эсӗ ан кӑтарт, ну мана пытарать. Ман мухтанас килет тухса ачасем умне ӗнтӗ, мӗнле калас, пӗлеш, ман двоюроднӑйсем пулаҫ-ха ӗнтӗ вӗсем. Кӗмӗшсем кӗрет, ҫавӑн пек самантсем юлнӑ, паллах ӗнтӗ. Амӑшне те ӑнланап ӗнтӗ хамӑн маман, он хӑйна ҫине ытларах ӗнтӗ, темле пулсан та, ну, Тата тепӗр пӗр преми ытларах ҫитерес килнӗ пуль ӗнтӗ, мӗнле калас. Мана те ҫавӑн пек япаласем пулнӑ пурнӑҫра. Вӑл ӗнтӗ этемӗн-мӗнӗ мӗнле калас ӗнтӗ, вӑл хутемле амӑшне ҫан пек пуль, хутемӗн те ҫан пек пуль ӗнтӗ вӑл, паллах. Вот апла пулсассӑн ачалӑхри чи... Ну, вӑл, вӑл калава хутлакан хвете эпӗ илнӗ-мӗнрен ӗнтӗ. Чӑнах та пач унран илмен, эп ӑна илнӗ, урӑх пӗр пурнӑҫран илнӗ ӗнтӗ, пӗр пурнӑҫран илнӗ япала. Вӑл чӑнах та пӗр хӗрача пурччӗ. Кӳрши хӗрачи ӗнтӗ чӑн пек пыратчӗ. Мӗн ӗнтӗ, ну ӗнтӗ, ну комплекс ӗнтӗ вӑл шутласа тупнӑ ӗнтӗ унта пӑртак сӑнар ӗнтӗ вӑл, ун пекех пулман ӗнтӗ вӑл. Анчах та ҫав хӗр ача амӑшне кӗтнисене унта кӑтартнӑ ӗнтӗ шӑпах амӑшӗ ун аякра-тӑк вӑл калавра, хулара та ӑҫта ӗнтӗ вӑл ӑна парикмахер кӗтет, амӑшӗ кӗҫен килет вӑл. Кукамӑшпе пурӑнать анчах та амӑшне те ун курас килет паллах ӗнтӗ хӗр ача. Вӑл ӗнтӗ пӑртак тӑнкара пуҫланӑ хӗр ача, тӑват пиллӗк улттӑсенчеччӗ-ши ман унта герой, вӑл ытларах та-ши? Миҫе? Ҫичӗ ҫулта, ну, ну перегол шкул ҫиччӗ пулӗ вастумастӑр вӑл ачасене, вӗсем шкулсем вообще. Ну, калав, ну, вӑл калав, ман шутпа лайӑх калав пулса тухрӗ тепе кӑна хам шутлап ӗнтӗ, мӗншӗн тесен ӑна мӗн тӑрӑх та калап, Хайтӑр пул журналта тухрӗ те халӗнче ҫилҫуна, тӳре ӗнтӗ ҫав ҫул ӑна ҫав журнал преми те пачӗ ӗнтӗ, вӗсен литература преми Борти Трубина Марфи ячӗллӗ преми ун чухне хӑй вӑхӑтӗнче. Халь пур-и ҫул журналӑн вӑл преми пӗлмест ӗнтӗ. Ну, премин темле калас. Преми калас, премилни кашне балалайхи, япӑх тесанчах та унта ыйтса тем туса ҫӳрене паламар. Вӑл пачах та эп калав кайса патӑм та калав тухрӗ ӗнтӗ вӗсем мӗн турӗҫ ӗнтӗ ун пек ыйтса ҫӳреме юратмасть ӗнтӗ ун пек эс мана эп эп сана темӗн туса парӑп тесе ун пек япаласем маншӑн мар тесе. Ну, хальлӗхе каласа панинчен сирӗн хӑвӑр пурнӑҫри хӑш-пӗр самантсем чӑнах та эсир ҫырнӑ калавсене кӳнине ну, кӳни курӑнать. Мана Ҫавӑн пекех шкулта вӗренни хӑвӑр класс ачисем тата мӗнле асра юлнӑ. Ну, ӑна эп Туслӑ пулнӑ-и, Класс калайман ӗнтӗ, но пирӗн вӑхӑт вӑл ҫавӑн пек вӑхӑт пулнӑ. Эп ҫуралнӑ пине тӑкӑрти рутмӑмӑш ҫулта. Ҫав вӑл ӗнтӗ, ну, вӑрҫӑ пӗтни пӗр вун пилӗк ҫул пулнӑ ӗнтӗ шӑпах ун чухне. Шӑпах ҫак питӗ йышлӑ ача ҫуратнӑ вӑхӑтсем пулнӑ чӑваш ялӗсенче. Пур ҫӗрте те ҫавах пуль ӗнтӗ вӗсем. Ҫавалса, кӗрмӗш-алтӑхӑрмӗш, утмӑл-мӗш, утмӑл пӗрремӗш ҫулсенче Питӗ йышлӑ ачасем ҫуралнӑ пирӗн ялта. Сӑмахран, эпир хамӑр Палтай ялӗнче ӗнтӗ. Ну, пӗр Ҫӗркеллӗ ял ӗнтӗ вӑл тейӗпӗр унтах. Эпир, ну, питӗ нумайччӗ. Хамӑр ялтан кӑна ҫур класчӗ ӗнтӗ унта. Арҫын ачи те, хӗр ачи те ӗнтӗ. Ну, тепӗр ҫуррен тепӗр Атликасси ялӗнчен ҫӳретчӗ, Ҫурапакасси ялӗнчен ӗнтӗ, юнашар ялсенчен. Питӗ, ну, йышлӑн пулнӑ яланах ӗнтӗ. Ну, туслӑ пулнӑ. Ну, пирӗн Палтай шкулӗ пирки калас пулать кунта. Палтай ялӗ вӑл, Палтай шкулӗ вӑл, ну, Етӗрнер тӑрӑхӗнче те.

Кӑлкас правленине куҫарнӑччӗ юнашар яла. Кайран ӑн эпир ҫӳп ҫуралнӑ ҫулсенче пулнӑ шел, маларах ӗнтӗ пынас-тумастӑп кайран ӗнтӗ. Ял советне те ӗнтӗ сельсовета унтан куҫарнӑччӗ урӑх яла ӗнтӗ, вара ҫавӑн пек ял майӗпен кӗтсе пырать ӗнтӗ. Чиркӗве те хупнӑччӗ ӗнтӗ. Пӗр икӗ япала кӑна юлнӑччӗ ӗнтӗ пирӗн ялта, юлнӑччӗ ӗнтӗ ҫав Шкул юлнӑччӗ ӗнтӗ. Пуян, традициллӗ, тахҫан патша саманинче уҫнӑ шкул ӗнтӗ вӑл, пысӑк шкул юлнӑччӗ. Тата ӗнтӗ юлнӑччӗ Ялпо тет, Сельпо ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен Премьернӑй районӗнче те икӗ Ялпо пулнӑ ӗнтӗ вӗсем. Ҫавӑн пек ӗнтӗ. Ялпо мӗнӗсем, магазинӗсем пурччӗ ӗнтӗ, питӗ пысӑк мӗнсем магазинсем пӗр-пӗр таврӑнаҫҫӗ. Пирӗн таврари ялсенчен унта тавар илме машинӑсем, лашасем килет. кӳренӗ лакаса мӗнтен чухне. Унсӑр пуҫне ӗнтӗ тата Перӗнҫав ялӗ вӑл пирӗн шкулӗ ӗнтӗ, шкул традицийӗсем вӑйлӑччӗ пирӗн ретра унта. Пирӗн вӗрентекенсем вӑйлӑ пулнӑ. Традици унта яланах ӗнтӗ. Кашни иккӗмӗш ҫемьер тенӗ пекех учительсен ҫемйисем пулнӑ ӗнтӗ ҫав ӗмӗртенпе пынӑ май. Ҫавӑнта питӗ, ну, темле урӑхла мӗнсемччӗ ӗнтӗ. Шкул директор пирӗн пит интереслӗ Тимофей, Тимофеевич Моисеев ӗнтӗ вӑл ҫавӑн пек ҫынччӗ. Вӑл пӗтӗм пурнӑҫне ӗнтӗ шкулшӑн панӑ темелле, ҫавӑн пек тӑрӑшатчӗ шкулшӑн питӗ. учительсем те питӗ вӑйлӑ. Сӑмахран, пирӗн вырӑс чӗлхи учительницы вӑл ӗнтӗ Таисия Санат-Бурашникова ӗнтӗ. Вӑл ӗнтӗ, эпӗ ӑна ун чухне пӗлмен, ухмах ача ӗнтӗ тес пулать ӗнтӗ. Тӑнкармала пулнӑ, эпӗ ӑна кайран пӗлеп. Вӑл ӗнтӗ пулнӑ чӑвашла мӗнле калаҫҫӗ хӑна, Таня Юнӑн племянницы пулнӑ ӗнтӗ. Вӑл Чурбай ялӗ юнашарах ӗнтӗ пирӗн Блоробогасси, Пӗрсӑрлан, Чурбай ялӗнче ӳснӗ Таня Юн ӗнтӗ. Вӑл унӑн племянницы пулнӑ ӗнтӗ. Вӑл пире вырӑс чӗлхи вӗрентнӗ ӗнтӗ, питӗ тӗплӗ вӗрентеҫҫӗ. Вырӑс чӗлхеҫӗ, ватӑ учительница. Ну, питӗ нумай ҫавӑнсене панӑ литературӑна юратма бухгалтерчӗ, нумай сӑлтавран ҫын литературӑна пырса кӗресси пулать пулин те. Максимов Кошкинский, Тани Юн пернеллӗ килсе пынӑ килнине астӑватӑп ӗнтӗ. Шӑпах вӑл, тен, ҫак Камтай Самсонов пирки те пынӑ ӗнтӗ вӗсем, паллах ӗнтӗ. Валерий Муравьев пурччӗ пирӗн питӗ активлӑ. Мӗн ӗнтӗ пулнӑ чухне Ялкор Чехаль вуланӑ романӗ тухрӗ пирӗнте алти вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи пурнӑҫсем пирки питӗ интереслӗ тӑван Атӑлта. Палдай Байдак текен поэма тухрӗ унӑн интереслӗ ӗнтӗ, романӗ те ун питӗ интереслӗ, ҫылӑхлар ҫын. Вот темиҫе номерте тӑван алла тухса пырать, те мана питӗ тимлесе вуласа пыратӑп, мана вӑл питӗ килӗшет-мӗншӗн тесен чӑваш прозинче ҫав вӑхӑтри тапхӑра вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсене ҫавӑн пек уҫҫӑн темле кӑтартнӑ тепӗр енчен пирӗн пуртах идеализацилесе кӑтартнӑ салампи традицийӗ тейӗпӗр ӗнтӗ вӑл паллах кирлӗ пулнӑ анчах та ку тепӗр енчен кӑтартать ӗнтӗ ятӗнченех паллӑ роман ятӗнченех питӗ интереслӗ роман питӗ мӗн ӗнтӗ Веҫе тухса та пӗтеймен пулмаллах ун ҫавна, тен, тухнӑ Тӑван Атӑл тӑкманалла тахҫанах ӗнтӗ. Ну, мана пӗтӗ килӗшетчӗ Валерий Леонидович Муравьев ӗнтӗ пирӗн аслӑ пиччевик пулать ӗнтӗ вӑл, пӗр вун пилӗк ҫул аслӑ пул ӗнтӗ нумай питӗ пулӑшрӗ ӗнтӗ. Пулӑшрӗ мӗнле калас, пулӑшрӗ хӑйӗн тӗслӗхӗпе хавхалантарса ӗнтӗ районҫа та ҫыратчӗ вӑл тӗрлӗ псевдонимсемпе. Венедиктов тата Муравьев та темскерта та темскер лапчӑ кам вӑл Муравьева пӗлетӗп ача чухне. А Венедиктов, Венедиктов кам вӑл пирӗн тӑлтаҫӑвра ача та ҫыракан ӗҫ ялавӗ? А ун чухне пӗлмен, Муравьев Вӑл Венедиктов пулма пултарнине, пӗр ҫыннӑна псевдоним пулма пултарнине темиҫе ял ӗнтӗ. Ҫавӑн пек япаласем нумай пулнӑ паллах. Ну, пирӗн те вӑл калаҫу питӗ хӑйне евӗр ял пулнӑ ӗнтӗ ҫавӑн пек. Ну, ну аталаннӑ ял теес килет ман хӑй вӑхӑчӗшӗн, хӑй саманишӗн.